Hi guys! Dia mbola foana miarahaba antsika rehetra indray ny Noela ny anarako a! Toy ny isan-kerinandro a dia vidéo vaovao be sady mafana be indray no omeko anao androany a! Izay momba ny hoe inona tokoa ny teny dikany hoe Nice to meet you. Aza adino ihany koa fa amin'ny faran'ny vidéo a no anomezako an'i anaran'ireo a izay nandresy a tamin'ny concours izay nikarakarainay a! Ka izy ireo a dia hisitraka maimaimpoana ny totra izay nokarakarainay ihany koa ka araotra amin'ny farany ary ny vidéo ndao ary! Matetika rehefa mihaona amin'olona tsika ohatra na hoe vao mahita olona vaovao ohatra dia zatra rehefa miresaka dia hoe nice to meet you. Ataovy angamba fa mahalala an'izay daholo tsika a! Misy ny atao ihany koa hoe good to meet you na ihany koa hoe pleasure to meet you. Fa fantatrareo ve fa ireny teny ireny a, rehefa amin'ny voalohany ihany no tsara ny tenenena. Izany hoe rehefa voalohany vao mihaona amin'iny olona iny a, no fampiasa ilay teny hoe nice to meet you na glad to meet you. Mety misy amintsika mbola zatra miteny hoe nice to meet you. nefa efa mifankahita tamin'ilay olona ohatra na hoe efa fantatrao ilay olona fa ohatra hoe ny ampitson'iny nareo nihaona indray dia afaka soloinareo hoe it's nice to see you na ihany koa hoe it's nice to see you again na ihany koa hoe it's great to see you again ka matoky aho hoe manomboka androany dia tsy ho fangaronao tsony aho hoe inona ny tenena raha olona vao hitanao voalohany resahana na ihany koa olona Efa mifankazatra anao na olona efa nifankahita taminao aho fa mbola tsy notenenina hoe ah faly be za mahita anao. Tonga eto amin'ny bonus indray ary tsika androany ka ny bonus tsika androany dia ny ways to say sorry. Matetika tsika rehefa nanao zavatra ratsy kely ohatra na ohatra hoe nanao zavatra nampanailo namantsika dia matetika tsika miteny hoe I'm sorry, I'm so sorry fa reto misy teny kely vitsivitsy hizarako aminareo hoe ohatry ny ahoana ny fomba Itenenana ihany koa an'izay hoe I'm so sorry izay na voalohany a excuse me na hoe please excuse me. Eo ihany koa ny hoe I hope you can forgive me. Misy ihany koa ny hoe oh my God that's my fault. Misy ihany koa raha ohatra ny hoe olona tsy tena mifanakaiky be anao na hoe olona tsy dia mifankazatrina aminao a. dia afaka teneninao hoe pardon me. Dia mbola mankasitraka, misaotra anareo rehetra rehetra izay nandray anjara tamin'ny concours izay nokarakarainay. Aza adino fa mbola be dia be, mbola maro be ny concours hokarakarainay amin'ny manaraka fa izao ary dia omeko ny anaran'ireo izay nandresy tamin'ny concours. Ny voalohany dia i Stephanie Razakamahefa, ny faharoa dia Mamy Razanakolona, fahatelo Faly Tahina Ravelojaona, Pochi Sarobidy, Michel Noelland, Larissa Fordauphinoise, Mirado Fahendrena, Dave Anise, Lamy Sarah. Ireo izany ireo folo hisitraka maimaimpoana ny tolotra izay karakarainay, izany hoe ny cours en ligne izay karakarainay eto amin'ny Facebook. Koa arabaina ny anareo fo mianadahy a! Manantena fa ho tianareo sy hanampy anareo ny cours en ligne izay karakarainay, miampy ihany koa ny livre pdf izay omenay nefa fona anareo, dia ho an'izay mbola tsy nahita video dia aza adino ny like ny chaine youtube, ao amin'ny description ihany koa ny lien an'ny page facebook-nay, dia raha mbola te hanaraka ny video anay manaraka ianao. Dia aza adino an ny mi-cliquer an ny lakolosy kely ao ambany ao an! Dia mandra-peo nandray!